Gamlas, Penbri Melyn, Ffridd Hyrddo, dyna chi rai o enwau'r caeau acw yng Nghae Coch. Ond oes 'na berig i'r rheiny ddiflannu? Oherwydd mae'n caeau ni'n cael eu dynodi gyda rhife o ran mapiau Llywodraeth Cymru? Wel na, os oes gen yr artist nesaf 'ma unrhyw beth i wneud efo'r peth, os mae hi wedi gosod enwau cya yn ganolog i'w gwaith celf. A Catrin Manon, sy'n cynorthwyo ei thad i ffermio yma ar ffarm ddefed Bryn Meurig, Ydy'r artist dan sylw? Mae yna rai pethau fan hyn, Catrin. Uh, Dwi'n gyfarwydd yn nhw map Ajax yn fan hyn, llun de. Um, o ble dath y syniad yma o greu celf yn seiliedig ar Gaea Farm te? Doth y syniad gen mam rili, yym oedd hi 'di bod yn deud meddylia am rywbeth gwahanol, rhywbeth i apelio at ffermwyr lleol a hyn a'r llall. Yym a mapio fferm oedd oedd y syniad ag yym chydig ar ôl hynna ges i comisiwn cyntaf fi yym nôl yn tua 2017. Ydi'r broses run peth bob tro, hynny yw ti'n mynd at ffar- y ffarmwr 'ma sy wedi dy gomisiynu ti, ti'n gofyn dewch â'ch map IX a mi weithiwn ni fyny o fan'na a sut wyt ti'n gweithio graddfa wedyn, sgêl 'lly? Wel dwi'n cael mapio mewn lot o ffyrdd gwahanol. Dwi'n cael yr, fel dych chi'n deud, yr IX maps fan hyn. Ie. Os dych chi methu cael gafael ar rhain, mae pobl yn gyrru yym satellite view, Google, Google Images a bethe fel 'na, a marcio allan y borderi a'r ceue ar hwnna iddo fi. A wedyn y peth pwysig wyt ti'n neud ydy rhoi'r enwe y ceue i mewn. Hynny yw, mae 'na berig o O golli rhai o'r enwau yma, 'swn i'n meddwl, fel arall. Oes, hefo pob peth sy'n gyrru mlaen rwan, ma' ma' pethe'n mynd ar goll, yn dydi? Ma'r hanes yn mynd ar goll a ma' bobl yn newid enwe cartrefi, newid enwe ffermydd, yym ac unwaith ma' nw 'di mynd, ma' nw wedi mynd, so o's 'na ddim dod nôl atyn nw. Yym so ma' ma'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, i gadw'r yr hanes a'r a'r traddodiad yma. A ma'n amlwg roi pleser mawr i ti 'fyd. Yndi, dwi, dwi yn mwynhau creu, creu nhw a maen nhw'n ma hynod ddiddorol iddo fi i weld y ffermydd gwahanol, siapiau, ceie, enwau. Um, mae pob un yn hollol wahanol. Wedyn, dyma ti'n difyr fan hyn, cae fflodiart. Wan, dwi'n cymryd nad oes a ddim melin ar y ffarm mwyach. Ie, dwi'n credu oedd y dŵr yn dod lawr fan hyn, lawr y ffos, um, a wedyn mynd lawr fan hyn i'r felin a, a troi a cael y peiriannau i weithio. Sy'n iawn.
Ie. Na, mae'n gofnod pwysig o hanes, yn dydi? Yndi. Be di dy gefndir hyfforddiant di? Es di i coleg celf? Es i coleg uh, prifysgol yn, yn Bangor a wneud y cwrs dylunio cynnyrch. So os genna ddim cefndir celf yn benodol, dwi di wneud celf yn ysgol a lefel A falle. Yeah. A wedyn darganfod bod fi'n mwynhau um, gweithio fy dyfrlliw, really. Ydy o'n gyfrwng Be' sa ti'n dweud, hawdd gweithio ynddo fo 'lly o gymharu â rhywbeth fel olew? Swn i'm yn deud bod o'n hawdd. Y... be' sy'n anodd efo dyfrlliw ydi mae'n gallu sychu. Mae'n sychu yn yn eitha cyflym. O ie. Ac os 'di o'n sychu rhy gyflym 'di o ddim yn yn blendio a gwedd i fewn yn smooth fel fel dylse fo. M-hm. Ma' hwnna'n swnio fel yy rywun sy'n gor'o' fod yn drefnus iawn cyn cychwyn. Ie, so dwi'n trio gneud yn siŵr bod bo' fi 'di mapio pob peth allan, bo' fi'n gwbo pa liwie dwi'n mynd i roid a bo' fi'n trio cwbwlhau yym un cae ar y tro. Ie. Sut wyt ti wedi penderfynu ar y lliwiau 'ma? Achos ma' ma' nhw'n dal y llygad yn syth, y gwahanol wyrddie 'ma sy gen ti. Dwi 'di, fel dwi'n trio deud bo' fi'n rhoid modern twist ar ar rwbeth traddodiadol. Yym so trio ca'l y lliwiau llachar 'ma, a hefyd meddwl am am y tirwedd Fel ystyr mynydd, mae'r mynwid yn uwch, mae mynd i fod bach twyllach na'r ceie gwair a y gwyrddni lawr lawr y gwilod. Ia. Yym, a'r un peth fa'r coed. Weithie os oes y coed derw neu neu coed larch neu rhywbeth dwi'n trio defnyddio lliw gwahanol i i ddangos hynna.
Ond nid artist yn unig ydy Catrin, mae e hefyd yn gweithio lawn amser mewn ysgol leol, ac yn flaenllaw ar y ffarm deuluol. Yn amlwg, yn ferch sy'n hoffi cadw'n brysur. Wel, un peth sy'n sicr, wyt ti'n byw mewn lle a golygfeydd eithriadol. Yndi, na, mae'n mae lyflu, mae'n dydi. Wyt ti'n sylweddoli pa mor gyfoethog wyt ti mewn ffordd? Do'n i ddim, uh, trwy'r ysgol a pan nes i coleg a, a balli, nes i ddim sylweddoli pa mor lwcus o'n i tan, tan i fi ddod adre. Yeah. Um, Olygfa a tawelwch, mae jyst, mae'n llonydd 'ma yndydi? O ti'n deud llonydd ynde, ond dwyt ti'm yn ddynas sydd yn llonydd, mae'r celf yn elfen o dy fywoliaeth di, ond nid dyna di'r canolbwynt rywsut. Na, dwi'n gweithio, dwi'n gweithio yn yr ysgol, yn y, ym Machynlleth, yym, llawn amser, a wedyn dwi'n, dwi'n teimlo bod o'n balance bach neis rili, cael gorffen a wedyn mynd adre wedyn i beintio so ma'n ma'n gweithio allan yn eitha da iawn i fi fel 'na rili. Ac ar ben bob peth wrth gwrs wyt ti'n ffermio yma efo dy deulu? O dwi'n trio, dwi'n trio helpu dad yy faint galla i ie ond dad ydi'r yy dad ydi'r boss sy'n rhedeg y ffarm. Ond ma'n ysbrydolieth i ti mae'n amlwg yndydi? Yndi, gosh yndi.
Wyt ti'n yym
gof-weinydd caeau'r wlad i ryw radde dwi dwi'n meddwl. Gosh ma' hynna'n beth mawr i ddeud yndydi o? Yym. Ie, falle. Cyma fo.
Cyma. Cyma fo fel compliment.
Dyna di o. Na, dwi'n meddwl bod y waith di, hynny yw, yn bwysig mewn yeah. llawer o ffyrdd. Gwych. Da ni'n pryderu yn aml iawn bod bobl wedi colli cysylltiad efo cefn gwlad a tharddiad i bwyd ac yn y blaen. Ond dyma chi enghraifft o Gelf ac amaethyddiaeth yn dod at ei gilydd i greu rhywbeth arbennig o hyfryd dwi'n credu.